li jqabel għal-erba' punti. Din id-darba m'għandi l-ebda uffiċjal eh, tal-Premier League. Ma din id-darba jista' jkun li ħajkolli uffiċjal fil-għaqda tal-ġurnalisti. Għax għada mill-ġenerali sa jkun hemm eh, il-votazzjoni għal President Liam Clinton jew President ġdid li huwa Envy Monsignor jgħid qudiemi. Għalla jista' jkun li għallu jkun uffiċjal ta' ġurnalisti. Sellim li bus. Pero ma sellim li. Pero jina ma ġibtek xaw bħala uffiċjal ta' ġurnalisti. Għanna li karfej ġibtek. E, jina minn meta neħħejt jew serquli l-programm ta' replay, jien kont iddeċidejt li television fuq futbol ma narax iżjed, Malti fuq futbol Malti. Pero kultant, kultant, imbagħad dħalt hawnhekk fuq il-kontrattak ma' Sandro u ma' Rodney, żminilu, imma ġifieri dħalt naqra sena u sena u daqshekk. U eh, Kultant ġieli nkun qed naqleb u kont nara ftit mill-argument ta' Clinton. Ma kienx idejjaqni, ma kont nara ftit. Għax imbagħad jibda ħafna tibjid. Eh, jiena kont dejjem bniedem, ta' saqqi fommi ngħid dak li hu, mhux dejjem kont tajjeb, ġieli kont żbaljat, però meta żbaljajt ehm, skużajt ruħi meta ma żbaljajx bajt għaddej, ma nċedix. Pero darba qlibt fuq tijak, meta konna mġillin, jenu inti sanidu għalix. Ekku.
Ma konniex nitkelmu. Mux ekku, mux.
Ma konniex nitkelmu.
U jimma rajtek għat, wiċċin wiċċin bat, minn dak iż-żmien. U għettara dal-post, taj. Post. U

Kont naħdem ma l-lum jien. Naqsekom.
Wara li ehm, kont għamil program fuq l-għannu kol. Jien?
Iva,
ehm, Breakfast show, ma mux. Naqsekom.
Ġara li, ehm, wara li jena kont għadni kif kxift il-kasta referis li daka kien intem kien beda kien beda bej novembru tal-2015 u baqaddej sa jekk mhux se żbaljat, Mejju tal-2016, ġara li kien hemm il-finali ta' Franza kontra Portugal. U kont qed nara l-logħba fuq il-TVM u kien hemm il-kollega Sandro Mikallef li beda jtella' r-ritratti tal-passat. U dak iż-żmien kien hemm il-kwistjoni fejn eh, kienet qed tissejjaħ il-kwistjoni tal-inklużjoni li jekk jekk inti ta' ċertu kulur ma kienux qed jaċċettaw, jekk inti ċertu pajjiż ma kienux qegħdin jaċċettaw, u jiena eh, without any harm battu tellajt il-tim ta' Franza tan-1982 u t-tim ta' Franza tas-snin tas-sena ta' ta' qabel. ta' sena- ta' le, le, tas-sena Ħarġa. tas-sena reċenti kienet jekk mhux se żbaljat kienet tas-sena 2000 ta' 2014. U ktibt fil-messaġġ li ehm, it must have been extremely sunny in France ehm, u kien hemm ritratt minnhom li kienu kollha bojot u wieħed ta' kanna John Skur, xi dun attenti wkoll li ma mmurx ngħidu l-kelma iswed. U Le, ta'.
u le le ma noqgħodx attenti, ma noqgħodx attenti. Le, le, ħanejlek għaliex.
Għax darba Eh, kien hawn Ċuksin Uka kien wieħed mill-ewwel suwed fil-futbol Malti. U jiena kont kellimtu qedlu what shall I call you, Chuks? Qedlu eh, colored jew black. Tifhem? Għalli I'm not colored. Għalli għax hekk tfisser li inti l-pur u jien ikkulrawni. Għallina I'm black, I'm proud. U bqajt ngħidhom suwed ma fiha xejn. Dejxu. Jekk int iswed iswed, jekk int abjad, jekk int Ġappuniż safrani.
U da ġara li wara li li tellajt dan il-ċismu, jien mandu ngħidx, onestament, u bat wara ftit niftakar ġiet il-mara fuq għad li sma li inti tellajt xi ħaġa. Ċemplit li l-mara, għad li sma li inti tellajt xi ħaġa fuq il-social media. Għattilha, għaddi kien duġa għaddew xi satej. Għattilha mhux qed niftakar taħtela tella ċaqat li iva taqat li jenfin qat li għax. U jiena xalt il-mobile dak il-ħin u f'daqqa waħda pata trak. U kon ġejt attakkat li jiena razzist. Eh? Għax tellaj dak il-komment. Għanajlek, bus. Hemm ħafna forma ta' razzizmu. Iva, mek tidher dak il-jien. Mm. Dak il-jien kont naħdem il-lum.

Ħanet qed nassigurak jiena. Jista' jkun. Mhux jista' jkun bus.
Bus mhux. Top piercing.
Muqasekku, daqsekku.
Inti tittoqgħod tara. Tittoqgħod tiżen il-miżin, inti m'intix eh, ippermetti li nuża kelmeza, inti m'intix fidil u minn dawn l-affarijiet għaddejt. Għaddejna u ħanibqgħu ngħaddu il-ġurnaliżmu dak li ġib. Ħażin, jien nammetti li għamilt ħażin li tellajt dak il-kumment, biss Li jkollok aġenda warajha hija kera, aġenda li tipprova tkisser. Għaliex? Le, le, mhux inti, mhux inti, mhux inti. Inti huwa xogħlok. Eh. Inti huwa xogħlok. Le, jien qegħdin inbiju biha biex nolli dak nagħti jibda lillum. Inti. Għax int kont taħdem ministeru, segretarjat għalija. Allora għadu iżjed kienet isma razzisti l-laburisti. Ġviri, li inti li inti kienu qegħdin jippruvaw dament li jiena fil-politika ma nifhem assolutament xejn, sara rasek. Laqat kont interessat So, jena l-interess tiegħi dejjem kont Ma bħala. kont taħdem ma' ministeru, għalla ma lajt segretarjat. Ah, sekku, Le, le, ministeru, ministeru. Ministeru.
Minister. Iviri, jekk kulħadd, kull min jaħdem, ħanajlek bieċa xogħol. Sentej wara, sentej wara, Franza reġgħet rebħet. Nies li kienu f'pożizzjoni ħafna u ħafna, ħafna, ħafna iktar minn tiegħi li jinqat ma kelli xi pożizzjoni serra ħrasek. Kienu tellaw ritratti B'dgħajsa ta' klandestini dieħla. Id ħierġa minn fuq din id-dgħajsa u t-tazza tal-World Cup sejra f'idejhom. U jiena ktibt, Għad fejn hu l-paladin ta' kontra razzizmu? Mu se jikteb xejn illum. Għad kemmu għad kemmu ħafna inqas tiegħi, in-nies kollha ikkummentaw vera qegħdin nistennew anka dakinhar meta jiena ktibt tal-2016. Ftit kien hemm. li qalu kumment żejjed jew kumment li ma kellux ikun minnu. Ħafna attakkaw, ħafna attakkaw ir-raġuni li jisma' inti x'int qal ħażin fiha. Nammetti, hand on heart, nammet, jiena dejjem jgħidu li jiena ħares lejn it-tazza nofsa mimlija. U ekku, jiena grazzi għal dan l-attak, għan sejjaħlu attak. Dakinhar sirt persuna differenti fejn jidħol l-attakk. Il dak iż-żmien ħadtha di petto. Ħadtha di petto għal min għamilha. Jien ma kontx naf li ħa tkun daqshekk qawwija. Le, le, le, ma.
Le, le, ma dakinhar indunajt xi nċempiltli inti minn għalija. Le, le, le, le, ma ċempitlekx.
Mhux Ċempli li xi ħadd. No, no, mhux jiena ma. Ċempli xi ħadd fismek.
Jista' jkun.
Jiġifieri.
U efimni jiena ma bsax li kważi di affettwatek titkeċċa mix-xogħol. Tkeċċejt. Tkeċċejt. Tkeċċejt.
Għadha ħina tkissir qed mela jirrid l-lenfin. Tkeċċejt. Qed tifhem?
Ġifieri nsejba ver tkeċċejt niftakar. Imma però kull dan iħudu bġid. Ħanibdew. Minħabba l-fatt li inti spiċċat mill-one sport ukoll Li la kon spiċċajt kompletament. Mhm.
Pero bis-saħħatek ġejt fuq il-television. Mil-One Sport ma tkeċċejċ.
Fuq hekk. Mil-One Sport kont kienu ovvjament kien ġara li neħħew li programmi kollha, allura ma kon ġejt relevanti. Xint ma konx taħdem full time, One Mhux hekk, Sport, mhux hekk, ma le, le, le. jiena hawnhekk u Daqshekk, u fil-sport daqshekk. ma xejn kważi Daqshekk. ħattu full time. Ftit, ftit. U em, Però il-fatt huwa li mbagħad spiċċajt il-PBS. Jiena kont. Mela, jiena kont diġà kont diġà ġejt avviċinat meta kont il-wan biex niġi l-PBS, biss ehm, li kont għal-qalbi kelli familja mekka, familja bħal sħabi. Ehm, il-programmi kienu programmi li kienu jħalluna fil-libertà li niddiskutu ħafna affarijiet.
Ġifieri fil-libertà? Ma fimtekx. Illum m'hemmx libertà.
Ħan nispjegalek ma ftit ieħor. Ħaddum xaf. Le le mhix ħandum. Li kont konna fil-libertà niddiskutu, tant kien hemm il-libertà niddiskutu li jiena meta kien hemm il-kas ta' referis qatt ma ġejt avviċinat li jisma' x'inti tagħmel jew x'inti tajt li telajni u li kienet jinħema kollox warajja l-biċċa ta' xogħol, jiġifieri kien hemm min kellu interess li mbagħad jipprova jerbaħ il-punti minna l-affari, sens imma Ehm, kont diġà ġejt avviċinat u le, ma ċedejtx, għax ma kelli l-ebda problema. Ehm, biss imbagħad faqqat din il-kustjoni, tneħħili kollox u ma stajx nibqa' ninżel nagħmel il-programm. Aqas kelli, kont ninżel l-aħbarijiet. Le, le, il-wan, kont ninżel biex nagħmel l-aħbarijiet biss. Però PBS meta kien hemm il-kas ta' referis. li jekk trid tidħol ftit fuqu ħalli ma nagħmlux il-programm fuq il-passat, Ekku, ekku. dejjaqni. Il-manka nies jiddejqu Ekku. fil-passat. Il- Il-fatt li inti internament fil-PPS Kienu qalulek li dawk l-istejjer ma tistax toħroġhom. Minħabba li dan huwa stazzjon nazzjonali. Vera? Ekku, ivija. U aċċettajt? Għana jlek. Għallok minn fuq.
Le, le, ma aċċettajx li ma namilomx. Kemmu veru, eh, inti segwi l-sports, segwi l-futbol. Jena eh, dikija opinjoni ta' ċertu nies. Jien nemmen li l-ġurnaliżmu huwa wieħed ħieles, din il-ġimgħa għadu kif kien hemm. Suppost. Għadu kif kien hemm, ekku suppost. Għadu kif kien hemm statement qawwi li kulħadd għandu jieħu responsabilità tiegħu. Jiena dejjem qabel nagħmel x'nagħmel. U ngħid x'ngħid, dejjem nagħmel ċert li jkolli l-fatti. Qatt ma mmur jekk ma jkollix il-fatti. Dejjem niċċekkja dak li jkolli fidejja għax jiena ma jistax ċempilli Johnny Buzuttilu jgħid li isma' tafxiex ekku hekk ġara, Jien wara li jkun jien nagħmel ċert li jkoll jien dejjem imur għal kemm. Meta tarani fil-programmi jiena karti ma jkollix quddiemi, imma jkolli kollox dokumentat. Inkun fil-boba għax nara. Daqshekk kun qed infittex, niċċekkja, inkun qed nara li qed nieħu daqsxejn spunti biex niftakar. Għal grazzja talla sissa dattini l-memorja, allura ma tantx ikolli Ma tantx ma tantx qed niżgħid, ma tantx qed niżgħid. Li saqli l-50 sera ħras. Vera? Ekku.
48 sena. Naħseb li jinni. Le, le, le, fot fil-21 ottubru 49. Eh, grazzi. Iġviri, ehm, jien dejjem nemmen li kullħat għandu l-opinjoni. Qatt ma qbist il-linja, dejjem għat il-verità, dejjem għamilt ir-riċerka tiegħi biex immur għal-verità. Eh, u kien hemm min f'daw iż-żminijiet iva prova jwaqqafni milli. Min?
Ussa min? Nies nies li jwaqqfuk. Nies li jippruvaw iwaqqfun mhux mill-PBS, nies li jippruvaw iwaqqfuna anke minn barra. Jiena nista' nassigurak li. Mill-MFA?
Minn kullu mkien. Minn kullu mkien. Li jiġu jgħidulek isma'. Darba minnhom ftit ta' żmien ilu konna qegħdin waqt festin u ġie persuna li huwa fih dan l-MFA u bdejna nitkellmu qalli isma' qalli sieqaf naqra ta' għaliex għażżiżt Għatlu ħana li bieċa xogħol, għatlu eh, nieqaf biss meta nkun ħriġt il-verita kollha. Għatlu jekk tara li qed iddejqek, dak jum waqtiċ biex ngħidlek il-verita. Eh, għatlu nieqaf, għatlu jekk inti tara li jiena qed indejqek li inti llum hemm u għada mintix bħalma jien illum hawnhekk il-PBS u għada minix. Jien il-PBS fiex inidu jqumu jgħidu li grazzi ċaw baj. Bħalma jistgħu jagħmlu lil kulħadd l-MFA. U fi kwalinkwa post. So, ehm, għatlu jekk qed tara li lilek qed indejqek, tu options għandek. Jew ma tismax, jew nkella jitlaq. Però ħanej, dal-aħħar ehm, kont qiegħed għawdix, kont ma' team eh, team Gozo li mar Workney, mhm. Scotland, u kien hemm tal-futbol. U flaxija konna namlu jisu podcast bejnietna, mm. għodu nieħdu kafe konna nieħdu, konna nxorbu. U eh, ndu musa s-satejt li ta' fil-ħor ġiri. U tal-futbol semmewk miħaj. U dawn huma ta' GFA, ħbib tal-MFA, u ma tanċi ħasu lejk ħelu, eh? Ekku, mxie. Ja verità ġifiri.
Jgħidu ħafna li inti tħobb kollu l-programm tibniħ fuq ir-referees. Għaliex dejjem qabbat ma' referees, mit inti ġej minn familja ta' referees. Ekku. Għandek x'naf.
Ekku.
Niftakar Chris Lauti jiġi minn hekk għaliju xejn. Raġel toħti.
Ġifieri għax niftakru sew bil żabbuġa. Ma għandek ħafna ħbieb referees li kienu referees u naħseb li għadhom referees iż-żgħar. Għandi familjari li għadhom referees. Ġifieri, u xorta tfaqqa kontra referees. Qabbat magħhom. Le. Le? Ara, Jekk isir il-ħażin il-Vatikan u nkun. U jekk ikun qed mill-familjari tiegħek? L-istess. Ħa nispjegalek biċċa xogħol. Jiena qabel meta jkolli każ, qabel ma mmur u nagħmlu l-każ, dejjem navviċina lill-persuna. Fejn kienu każijiet ta' referee, u mhux wieħed, jistgħu jgħidulek ir-referees kollha. Ta' fuq xiri kien? Le, dak kien hemm.
Kien hemm, jekk nistgħu nsejħulha biex ma mmurx forsi japprofittaw jiftħu xi libell, kienet bħal qisu miżapproprjazzjoni ta' flus. Mm, niftakar. Kien hemm turnament, kienu konfermaw li ċekkijiet li suppost ġew eh, miktuba fisem l-MFA ma ġewx miktuba fisem l-MFA ma ġew miktuba fisem individu eh, u ħafna minn dawn l-affarijiet. Il-każ tal-2016 sar għadda tani raġun jien mhux il-kustjoni li jagħti raġun lili, bus.
Nisar ġustizzja.
Li min qed jagħmel ir-refereeing jista' jagħmel ir-refereeing b'mod ħieles. Li min qed jilgħab il-futbol jista' jilgħab il-futbol b'mod ħieles. Min qed jagħmel dak li tant iħobb jagħmel, li din il-logħba li suppost tant tgħaqqadna, qed jagħmilha b'mod ħieles. U mhux b'mod ta' tfixkil, mod ta' tixħim u mod ta' korruzzjoni. U dan il-muħwara kollox kien jgħid jinqasam? Eh, dak iż-żmien kien. U llum viċi president tal-MFA. Llum viċi president tal-MFA. Fiha promotion wara. Ifhem dak jaraw il-klabs. Ah. Il-klabs, klabs jivvotawlu. Ah. Jien ma votajtlux. Ent kont plejer.
Jien kont plejer. Mal-ħamru.
Kien Slimu ħamru. U naxxaru kollha, ma naxxaru.
Eh, għax inti Ġiljanis. Ġiljanis, Sadattant, Kif din il-ħajra tiġi fil-media? Ma kelli l-ebda ħajra niġi fil-media, onestament. Min defsek? Jiena once li kien inqata kont tajt mill-futbol ma kelli l-ebda ħajra li nkompli fil- pjuttost pjuttost ngħidlek jien naħseb laqqas qatt ma rrid nilagħbu l-futbol. Missieri kien ex player alla jaffirlu e, u kien jimbuttani biex imuna bil-futbol. Ma kontx ħażin, labt fil-Premier, so labt ma' Nazzjonal, ma' Under 21.
Under 21s.
Mill-Under 21s l-isfel. Qatt ma labt mal-nazzjonali kbar. Ehm, ma qatt ma kelli ħajrena bil-futbol, onestament. Hand on heart, qatt ma kien xi ħaġa li rrid nagħmel u llum għandi tifel jien għandi tifla u tifel u kburi li ma jħares li jirballun tal-futbol għax ma tantx interessaħ. Biss Ehm, darba minnhom kont qed nara Malta, Italja, u nsertajt li poġġejt fej fej xi ħadd qegħdin niddiskutu fuq il-futbol u dal-persuna qal li isma' li eh, hemm naf li qed ifittxu l-istazzjoni l-wan, għalli ma titħajjarx għalli tmur bħal opinjonista. Tista' semmihom dan. Le, le.

li jekk nagħmel tajjeb jiġi. Tagħmel ħafna ġi, tagħmel. Jekk jgħid li jekk jgħid li ehm, għamil tajjeb jiġi u jgħidlek għamil tajjeb. Jekk tagħmel ħażin ħa jiġi u jgħidlek isma' tista' tgħidli x'l-imbirka dinja fettillek għamilt. Ehm, so fetaħ li bibin kollha. Imma kont Kont diġà determinat li jien jekk nidħol għal dik il-xi ħaġa, jien anke meta kont naf il-futbol. Jien jekk kien hemm plejer li fl-opinjoni tiegħi ma kienx tal-mija fil-mija, wara logħba kont imur ngħidlu. Kont tgħid li inti kont tagħti l-mija fil-mija le, ma kontx nagħti dejjem il-mija fil-mija kien ikun hemm nuqqas. Għaliex għax jew illum ma qomx tajjeb, dik smin kelli ommi eh, kienet ila żmien huwa mor marida, jew kienet taqgħa daqsxejn ħażin, allura mor għal-logħba ma kontx ikun ehm, daqshekk tajjeb, jiġifieri Ma mhux dejjem. Imma hand on heart kont nammetti li ma kontx tajt il-mija fil-mija. Issa meta bdejt tagħmel il-programm tiegħek. Mhm. Ħafna għadhom sallum nista' naqralek jibatulni ħafna. Għadhom isemmu grazzi tal-li ħarġajt irritornajt għalija. Ekku.
Għax int l-uniku wieħed li ma kontx l-uniku taħan kun onest, imma hekk jgħiduli. Li għalin inqas kont ehm, tgħid dak li tħoss mingħajr kantunieri kontroversjali l-MFA ġew mifsut imsemmi kien jajjani serb, ġifiri. E, u darba ġibt serb jitkellem froki jien, u ġibt serb ta' veru ġabu li Daniel Tewma kien jirab mal-belt, għad iftakru, kien rabbi srib, kien rabbi srib, kien ġabu li, u daħalli fuq, imbagħad kellu jkompli Sandro tlaqt nixġex daħalli fuq ġenninni dad ma serb, Eh, kien saħitni ġew mifsud naħseb waqt li qed insemmih. U sadattant jien kif rajtek kontet għaw eh, ġej xi bużu ieħor hawn. Qed tifhimni? Eh, taqla ġorasek taġiri kont nimxi nħares lura speċjalment meta tattakka xi tim jew plejers jew partitarji ġirja għala pereżempju n-Naxxar kienu jkantaw li kellhom sajd sħiħ dak iż-żmien kien hemm ir-Rabat u jgħallmuni Bużu Lelle. Ehm, u Sandro wkoll għax kien miegħi dak iż-żmien. Ma l-iktar lili. E, illum jistgħu jgħajruna 28 u kien hemm fil-logħbi tagħhom, jiġifieri n-Naxxar darba 92, insomma darba 47 qas nismagħhom kieku, imma dak iż-żmien kien ikollhom iżjed. U ehm, Però tammetti li hawn perċezzjoni tisma' fit-triq mhux li jgħidulek biex jilaquk. Li illum il-ġurnesti tal-lum hemm min jgħid li mixtrija jien ma nemminx li nixtraw. Ehm, qatt ma kelli għax kieku forsi kont nitħajjana għandha ħaġa ħaġa ekstra. Imma laqi, laqin U biex, biex jinxtraw, mux bil-flus. U vera, tisma ħadin, naf li kera, li tkun president tal-ġurnalisti u tgħid li huma laqin, però mhux kulħadd, però ħafna minnhom jew inkella ma jattakkawx. Jgħidu tajjeb biss, pożittivi biss. Jiena nemmen li ehm, kull ġurnalist għandu jagħmel ix-xogħol tiegħu. Jekk persuna taħdem fil-ġurnaliżmu fejn jidħol il-web għandha tikteb dak li fil-verità jkun sar. Jekk ġurnalist bħalek u bħali li nkunu qegħdin nippreżentaw u għandna l-informazzjoni, huwa fid-dover u l-obbligu tagħna li nwasslu l-informazzjoni hemmhekk hemm barra lil dawk kollha li huma ehm, li huwa fid-dover tagħna li nwaslulhom il-messaġġ barra. Ma nemminx li hawn xi ġurnalist li huwa mixtri, Biss nemmen li hawn ġurnalisti li joqogħdu attenti. U dan għaliex? Għax ma jitħallewx. Ma jitħallewx jagħmlu xogħolhom eżatt. Jon kalla jidu joqogħdu hawn min, hawn min. Ma jitħallewx minn għandni. Għax jiena, ħadd ma żamni. Imma inti differenti forsi. Asfta.
Ma li kelmuni ehm, għal bela. U sanda ma kelmuni għal dan il-podcast, għettilom jien Irrid biss li ma jindaħalli ħadd x'ngħid u x'nistaqsi. Jien mhux se nara lil ħadd fejn tiżballa l-MPL, avolja jien imqabbad mill-MPL, tajjeb, mill, jien nieqaf. Kif tindaħluli nieqaf. Jiena ma nemminx, nerġa' ngħidlek, ma nemminx li hawn xi ġurnalist li huwa li huwa mixtri jew li huwa korrott, assolutament le. Biss, nemmen li għaw il-ġurnalisti li għadhom mhux qed jitħallew jagħmlu xogħolhom kif suppost. Biss, naqbel mal-fatt ukoll li kull ġurnalist huwa responsabbli għal dak li jgħid u għal dak li jagħmel. Iva. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu għaddejjin bil-fatt u bil-mod li Envi Monsinieri jista' jmur jispara u mbagħad wara ma jkunux il-fatti veritiera u tippruva tagħmel ħsara li xaħat. Jiena grazzi tal-Alla s'issa qatt ma ġratli Ma tgħaddilix mill-kuruturi. Jien kelli libell wieħed.
Ma ntarfet minn kallef u tilfu. Jiena qatt ma kelli libelli. Ehm, kelli min jiġbidli attenzjoni, ma tantx tajt kasa biex ngħidlek il-verità, għax jien nerġa' ngħidlek, once li jkolli l-informazzjoni f'idejja, xejn u ħadd mhu ser iwaqqafni. U jien kemm darba ngħidilhom, jien jekk ma jkunx fuq dan il-microphone li ħanoħroġ l-informazzjoni, hemm mezzi oħra kif tista' toħroġ l-informazzjoni. Ġifieri, jekk toħroġhom xaw fuq dan il-microphone, jekk toħroġhom x'imkien ieħor, għalija mhux ser tkun qed tagħmel differenza. Biss jiena il-verità ħadd u xejn mhux ser ikun qed iwaqqafni milli ehm, noħroġha. Biss jekk inti tara ġurnalisti li joqogħdu lura milli jkunu jistgħu jikkritikaw, hemm min forsi mhuwiex l-istil ġurnalistiku tiegħu li joħroġ il-kritika. Hemm min forsi jgħidlek isma' jiena mmur nagħmel il-programm, nagħmel ix-xogħol tiegħi u ehm, l-estate għal. Jgħid dak li ġara.
Dak reporting mhux ġurnalist. Hemm min, hemm min ukoll imur jagħmel il-programm tiegħu forsi jew kellha l-programm tagħha u joqgħod attent x'jgħid u x'ma jgħidx għaliex għax għandu ħbiberija ma' dak u mal-ieħor. Jiena Jew għax itwom tikis fil-VIP ċertu lobby tan-nazzjonal. Jiena fil-VIP nidħol għax Huwa xogħol li nidħol meta rrid immur, ġifieri m'għandi bżonn it-tickets ta' ħadd. Biss, ehm, u jekk nieqaf mill-ġurnaliżmu nieqaf minn kollox, jiena ma mhux noqgħod nara l-logħbu dana. Assolutament. Jien meta nieqaf mill-ġurnaliżmu. Xi ma morx iżjed. Jien meta nieqaf jien immur nara biss. Fuq television nara. Immur nara biss il-water polo. Għax hemmhekk poġġi bil-qiegħda u nitpaxxa ngħid fil at home. Il-kumplament ma mmur nara assolutament xejn u l-Formula One. Xi Formula One jiena hija xi ħaġa li issammarni mas-siġġu li nkun qed nara. Il-kumplament ma mmur nara assolutament xejn. Il-futbol narah u nsegwih u nidħol fih għax huwa x-xogħol tiegħi. Once li nieqaf mix-xogħol li qed nagħmel, ma nibqa' assolutament la narah iżjed u laqqas. Għassa barra?
Assolutament xejn.
Insegwi biss tim wieħed li llum jinsab fis-Serje B li huwa tim Niftakar Sampdoria. Huwa Sampdoria.
Il-kumplament. Ma somma ma tantx tweġġax tirbaħ hemm rahem. U lex terba' kon saqgħu Serje C. Innalla sabu. Ara hemm billi mal-Inter noqgħod dejjem sar aħħar u naqgħandek fl-aħħar. Imma imma kulħadd għandu dak tiegħu biss sera ħrasek. Jiena once li nieqaf mill-ġurnaliżmu, fejn jidħol il-ġurnaliżmu li qed nagħmel. Inkun waqaft minn kollox. Ma nafx imma nerġa' ngħidlek li xi ħadd li xi ħadd li xi ġurnalist huwa mixtri jew jinxtara ħażin jekk hemm ġurnalist li jinxtara, imma inti tinsiex, u mbagħad għandek il-ġurnalisti li jgħinu lil ċertu assoċjazzjonijiet, għaliex ċertu assoċjazzjonijiet għandhom bżonn il-ġurnalisti biex ikun jistgħu wasluhom minn barra. Dawk differenti. Allura li jiena nemmen li mhux kulħadd jaqbel ma dak li tkun qed tgħid. Il-futbol hu kontroversjali minnu logħba Il-ġurnaliżmu huwa kontroversjali minnu nismu minnu nnifsu ġon. Jiġifieri jekk inti ma tridx Law sport li tant għandhom bżonn għajnuna li dawn mhux kontroversja, però jkun hemm, għax fil-water polo kien hemm kontroversi.
Kien hemm, hemm u ser ikun hemm. Jekk inti ma tix jkun hemm kontroversi, allura. Anka basketball niftakar fi żmien. Kollox.
Eh, jiena jien pereżempju, int kont taqbel mal-Jew Health eh, Malta Premier? Le. U sa kif daħlet? Le, ħan ispiegalek ġara. Tendi?
Le, le. Ħan ispiegalek ġara eżatt. U jekk hemm xi ħadd li nħu biex nitkellem miegħu llum. Ehm, u għala nabela. U ħan ispiegalek għaliex għax forsi bdejna li ara jiena fl-opinjoni tiegħi l-MPL bdiet fuq si ħażina fejn jidħol fejn jidħol l-introduzzjoni tal-kampjonat. U dana Naħseb qablu u għal Anabela qalha wkoll. Malta kollha kważi.
Fejn jidħol fejn jidħol l-introduzzjoni tal-MPL tal-mod ta' Premier League. Jgħidu li hu fażull in-nies fit Ħafna min-nies jgħidulek li huwa fażull. Il-problema, the crook of of the introduction kienet minħabba li kien hemm nuqqas ta' informazzjoni hemm barra lil dawk kollha li jkunu qegħdin isegwu. Meta inti ġie introdott l-MPL, hemmhekk daħħalt dinosawru għal ħafna nies. Ma spjegajtx eżatt x'inhu dan id-dinosawru. Battu tfajtu hemmhekk, tajt ħafna logħbiet u kif ser jintlagħbu, formazzjoni differenti u bla u ġara li n-nies ħadd ma jaf sal-aħħar. Met inti għandek Ħanajlek x'kienet il-problema. Met inti għandek player li tmur toħodlu intervista, ġibtu fil-programm. U qed toħodlu intervista u qed tistaqsih. Isma, immin tifimtu l-kampjonat? Le, jien kelli players li ġibtom fil-kampjonat. U kont eh, li ġibtom fil-programm il-kampjonat. U kont qed nistaqsihom apposta biex nara kux jien jon kella nisem barra li ma femux. Jien ma sajx nifhmu
Ġara li dan il-kampjonat minnu nnifsu meta beda mbagħad beda jiġi miftiehem u bdew isiru l-laqgħat u bdew jispjegaw aħjar u bdew jgħidulna isma' l-logħba ħad tkun hekk. Illu inti llum għadek tisma' kritika? Le. Le s'issa.
Għalhekk. Ġara.
Għax il-kampjonat l-ewwel sena kien l-introduzzjoni ta' dak u n-nuqqas tiegħu kienet l-informazzjoni. Meta saret l-introduzzjoni, l-MPL għamlet ħafna affarijiet tajbin, imma naqset milli tagħmel l-iktar biċċa xogħol kruċjali, importanti, x'inhi? Li inti tispjega kif ser ikun il-kampjonat iżgħar. Jew inkella jien ħalli nkun ċar. Spjegat. Imma hemm ħafna nies hemm barra li trid tispjegalhom iktar minn darba. Għar minn hekk, meta għandek presidenti, meta għandek uffiċjala ta' clubs, meta għandek Players per se qed jgħidulek aħna għadna ma fimna xejn, mela allura let us be part of that, li aħna ma rnexxielna kważi nifmu xejn. Fejn jidħol il-lob mill-għawb, il-kampjonat huwa wieħed li laħaq records. Mhux forsi. L-aħħar parti ta' mhux forsi tgħid tidħol l-attendenza, li ma onestament, jien ma tantx interessani mill-attendenza. Jien jinteressani biss minn dak li fejn jidħol lob mill-awb, Ejja ngħidu l-attendenza hija l-iktar player importanti fejn jidħol. Isma, la qegħdin. Ħa ngħidlek di.
Fejn jidħol il-lob mill-awb, laħaq l-aqwa fażi tiegħu. Għaliex? Għax konna qegħdin naraw spettaklu. Fitri kulħadd jitkellem fuq u fejn jidħol sports. Ovvjament l-inna ħajkelmuna automatikament għax naħdmu f'dan f'dan. Anka anka tgergir huwa biżejjed biex jixbek.
Għasaku, inti l-kritika, il-kritika u l-kontroversja ser tkun qed laħħaq livelli Però taqbel illum ma' Joseph Muscat għax ngħidwa kif inhi, Alana Bera huwa s-CEO tal-Yo Health ehm, Malta Premier Però ċ-chairman tal-Premier Clubs huwa Joseph Muscat u Alla Nabela qalliha waqt il-podcast li l-ewwel idea, l-ewwel ħolma tiegħu ta' dan it-tip ta' kampjonat kien ta' Joseph Muscat. Għafastu fuq fl-aħħar qallifa Joseph Muscat. M'għandix dubju.
Imbagħad kien hemm qabel miegħu, għalan qas kien qabel miegħu fil-bidu, ma mbagħad kien qabel. Però huwa bniedem issa neħi l-politika, huwa bniedem li joħlom affarijiet mhux normali, Di kulħadd trid tixini u tibda tattakka imma mbagħad isir il-ġid minnu. Jien kelli. Kun hemm fejn gerger ukoll forsi. Kelli kelli wieħed miegħi xogħol meta kont naħdem x'imkien ieħor qabel ma mort fejn qiegħed illum. Fej kont nammira l-fatt tiegħu li dana kien bniedem sempliċi għall-aħħar biss kellu id-don li dawk li jaraw għajneh kienu jagħmlu jdeh. Jew li joħlom billi, ma sax nifhem. Issa mbagħad għandek nies hmm.
bħal Dr. Muscatu forsi bħal Alan. Abela li dawk li joħolmu jew li jkunu qegħdin qed jewden waqt li jkun qed bej vjaġġ u ieħor. Jinżel u jagħmlu. Jiġifieri jiena qas kont qatt nemmen li xi darba jinħoloq il-Premier League, il-Malta Premier League. Għasin. Kont ngħid ara flimma miżerja ġibna l-kampjonat. Jiena ngħid li tajjeb, eh? Jien ngħid li jagħmel ġid kbir, qed jagħmel ġid kbir. Jekk toqgħod tara finanzjarjament. Inti ma tax taqbel ma' Bjorn. Jiena m'għandi xejn. Mal-President. M'għandi xejn personali. Għalkemm awgurali, għalkemm awgurali li mmur nistrieħ fil-paċi. Vera? Ija, għandi messaċ iktit norju l mm, eh, Għakem awgurali, awgurali li munis. Jiena kontra Bjorn Vassallo, personali. ħana mela ċar. Ma biex ibtux taħħa di? Ma fuq xie, fuq il-messaċ. Ma mandi xalfej. Ma noqox għalin fuq dawċu xati jena. Pero f'din kellu raġun, eh? Fuq xiex.
Ikolok ta' mettif tal-MPL. Huwa aċċetta, jien naħseb illum jiddispjaċih, imma huwa aċċetta. Li li tidħol l-MPL? Ma naħsibx li kien hemm alternattiva oħra ta'. Ma naħsibx li kien hemm. Eh, seta' jżomm ma tagħna.
Iwa, iwa, seta', u sta' konna naraw il-futbol jispiċċa. Konna naraw il-futbol jinqeret. Konna, biex veri, inti bus, biċċa xogħol. Jekk inti tiġi f'sitwazzjoni fejn eh, inti two options. Jew tieqaf mill-ġurnaliżmu. Jew inkella ngħidlek isma' ħanqegħdek ma' tim li dan it-tim jista' jwasslek għax inti qiegħed mela. Inti qiegħed waħdek. Jekk ħa tibqa' waħdek ħa tispiċċa. Ħa tispiċċa. Il-kelma, il-kelma eżatt, sfortunatament, timbela jew tmut, tmut imma mhux tmut, tmut, tmut toqtol. Tistrieħ fil-paċi.
Jew inkella jiena ħanġiblek tim warajk li dan it-tim ser ikun qed eh, ikompli lilek il-livell. X'ħa tażel inti? Hmm. Awtomatikament ħataż jekk tkun bniedem prużuntuż u bniedem li tara se kibsa, le marit il-ħadd miegħi, mela allura ħad tispiċċaw tinqatel mhux mela, Kellimna fuq l-attendenzi.
Mhm. U kien hemm persuna fl-ewwel podcast li eh, talabna, talabni biex nagħmel din eh, ditar attendance. Xtaq li nagħmlu eh, klassifika tal-attendenzi ta' kull tip. Ħalli ta' farfejn da pożittiv kien, eh? Mhux biex ngħidu xi ftit. Le, biex inħajru klab ma' klab. Attar għaddewkom il-belt, għaddewkom il-ħamrun, aħjar minnkom bil-kirkara u ġib iżjed nies. l-air ground, ħalli jkun hemm din pika forsi l-MFA jew l-MPA tibda tagħti xi xi unur lill-iktar li jkunu ġabu. Sa naraw. Mela, ħa naraw. Eh, grazzi għal Simon Abela. Ehm, ħarġ li eżatt kemm kien hemm attendenzi f'daw iż-żewġ match days. Match day 1. Valletta kontra Bikikara, Valletta kellhom 1407 Birkirkara kellhom 889 mela l-Belt hemm rebħu lil Birkirkara bħala nies. VIP għalla jbijek imtela 357 fil-VIP marru. Zabbar kontra Slima Zabbar 169 Slima li qegħdin jemnu li jistgħu jieħdu l-lik 311.

F'tu match days kien 1710, 20% tan-nies li ħarsu, tan-nies li marru. Daw hija statistika, diħan nibqgħu nżidu għasal aħħar. Ehm, Fija x'tistudja, però għadu l-bidu wkoll, għadu l-bidu, però jidher li belt u ħamru eh, huma l-iktar qawwin, però tinsiex ukoll li l-belt labu ma' Birkirkara u ma' ħamrun. tnej qawwijin. Ħamrun kellhom tarxin u belt fejn ġew, belt eh, ġifieri hemmhekk għaddew lil belt. Il-tim eh, soħra, però bħal zabbar qed iżidu, però slima nistenna iżjed, però dejjem kienu batuti slima, janka niftakar fi żmieni, jiena u ġifi fi żmieni, l-lum żmieni wkoll għax għadni hawn. Issa, nitkellmu ftit dwar l-MFA u inti. Int dal-aħħar bdejt teqred, eri wieħed ħaġa, għalfejn trid toħroġ għal President tal-Ġurnalisti? Mela.
Għamilha ċar. L-ewwel nett jiena ġejt avviċinat biex eh, nara kien ix imħajjar għal din il-kariga. Minn min? Minn ġurnalisti oħra? Minn ġurnalisti oħra.
U għali?
Għal spiegali għal.
Hemm ħafna li staqsewni jekk kienx imħajjar, kienet ilha kont ili niġi avviċinat biex nara kienx imħajjar, biss ma kellix l-ebda ħajra li nikkontesta għal din il-kariga għax kelli affarijiet oħra kont għadni qed nagħlaq id-dottorat u assolutament ma kelli l-ebda ħin biex eh, noqgħod nagħmel eh, inkun ma kont se nagħti il-100% tiegħi, jien jekk nagħmel xi ħaġa irrid nagħti il-100% tiegħi. Biss f'daw l-aħħar Erba' xhur, ħames xhur ġej ta' viċinat bdejna niddiskutu, jiena tajt il-proposti tiegħi jekk ikolli nikkontesta għal din il-kariga xi jridu jkunu, xi jrid jinbidel. Fosthom ħafna affarijiet li jridu jinbidlu fejn tidħol l-amministrazzjoni fejn saħansitra jien tlabt li jekk niġi niġi afdat b'din il-pożizzjoni jrid jinħoloq teżorier fejn bħalissa m'hemmx saħansitra teżorier. Għandek is-segretarju, għandek in-nies li huma għalija jien fl-opinjoni tiegħi. Inti tim sħiħ tixtieq tibni, jekk kun President. Jiena hemm tim li ser ikun qed joħroġ għall-elezzjoni tal-ħamis, tal-ħamis ġejja, hemm tim sħiħ, ehm, jidher li l-affarijiet mixin tajjeb f'sens li qed naqblu ma' ħafna ġurnalisti u qegħdin ukoll fuq l-istess linja tagħna għal dawk li ser ikunu qegħdin jikkontestaw u saħansitra dawk li ser ikunu qegħdin jivvotaw biss jien ma ġejtx onestament biex nagħmel reklam assolutament għal din il-kampanja. Biss mhux mhux qiegħed hawnhekk jiena ħajlek biċċa xogħol iktar iktar qabel tidħol li għal tal-MFA. Ftit ta' żmien ilu kien hemm intervista ta' Bjorn Vassallo mal-kollega Luis Vella fuq il-programm tiegħu, fuq podcast. Podcast. Fej Bjorn Vassallo lili ma semminix b'ismi imma kien hemm il-każ fej fej naħseb li ħa semmija għax Tal-fotografija? fotografija fej Bjorn Ħa Vassallo fej Bjorn semminix. Vassallo qal lil lili ma semminix b'ismi imma qal li min kien qiegħed wara din il-biċċa xogħol għandu xi aġenda li ser għam- kelli xi aġenda li jiena nattakka. X'hi di tal-fotografija?
Ħa nispjegalek. Li li li jien għandi xi aġenda wara dan li jiena ħriġt nattakka il-kwistjoni l-advert li għamlet l-MFA għax jien għandi aġenda. Ħa nispjegalek biċċa xogħol. Infakkar li biex tilħaq President tal-Għaqda Ġurnalisti titħallas u mhux titħallas. Trid tħallas. So inti trid toħroġ il-flus biex tilħaq president tal-aqda ġurnalisti. Kif taħġi flus?
Għax titħallas il-mezzata 20 euro. Ta' meta tkun president ma titħallas. Imma tagħmel kollox fil-volontarjat. Ma tieħux xi safriet u laqgħat ġenerali. Ħa ngħidlek, ħa ngħidlek.
Jien għamilt seba' snin ma' Sandro Micallef u tista' tistaqsih. Għamilt seba' snin bħala Viċi President ma' Sandro Micallef jiena. Viċi President tal-Għaqda Internazzjonali fejn jidħol il-ġurnaliżmu. Dejjem tlajt u ħallast minn buti. Jista' jgħidlek. Il-flajts u l-lukanda. Ukoll. Jista' jgħidlek Sandro Micallef. Jista' jgħid. Imma President ma tħallas.
President ma tħallas.
Għalhekk.
Mhux tisserraħ rasek, mhux ħanamilha assolutament biex immur jien darba fis-sena fejn jidħol l-IPS. Ma jkollniex ċans nieħdu selfies, bus. Serraħ rasek ma jkollniex ċans nieħdu selfies għax nagħmlu ħames ħiem Gas dawn. Niltaqgħu kumitat wara ieħor biex naraw kif ser inwaqqfu biex naraw kif ser inwaqqfu l-abbuż fuq il-ġurnalisti. Aħna ġieli kellna ġurnalisti abuse, jista' jgħidlek Sandro Micallef u jekk trid nistgħu ngħidlek ir-ritratti, li ġieli ġew hemmhekk jagħmlu l-intervista b'mopp, libsin mopp ġo rashom, għax hekk kien qiegħes il-parrokka li libes kien tqisha mopp. Għax dan kien qiegħed jiġi mhedded li se jtajruh b'kollox. Mhux Malta. Le, le, le.
Barra minn Malta. Dan huwa barrani, jgħix f'pajjiż tipo bħal Burundi u dawn l-affarijiet, imma huwa ġurnalist li huwa wieqaf fejn jidħol il-futbol qed jikxef il-korruzzjoni li kienet għaddejja fl-isport. Dan biex ġibnieh jagħmel l-intervista, kellu jiġi litteralment mgħotti, mgħotti. Ġab skorta sħiħa miegħu li kellu saħansitra seba' bouncers u seba' bodyguards miegħu. Għax anke f'pajjiż barra minn pajjiżu kien qiegħed jiġi mhedded li ser itajruh. Tinsiex, korruzzjoni fl-isports ma tkunx interna, tkun ġejja minn ħafna għeruq. Hija siġra li għandha l-għeruq kullimkien, li tilħaq kullimkien. li tmur u tibda tara l-korruzzjoni ġejja minn kullimkien fejn jidħol l-isports. U sfortunatament, meta aħna nikxfuha jew aħna nibdew immorru biex nippruvaw nikxfuha, ħa jkollok il-problema qed tirfes kallu kbir, qed tirfes kallu perikoluż. Issa għandek min ma jidħolx u għandek min bħali ma jiddejjaqx. Għandi familja warajja, għandi mara u għandi ġid tfal. Trid tammetti li
Bjorn huwa enemy number one miegħek? Billi qed tgħidli. Attakk fil-podcast. Le.
Minn ħadd jew sen.
Mhux attakkani, mar jitkellem. Ma semminix, ma tgħidlek jiena. Mar jitkellem. U għallek rest in peace. RIP. But le ma batlix RIP, għalli strif fil-slim. Strif fil-paċi. Għala bil-ma. Eh?
Strif fil-paċi. Wara, wara li batli ovvjament, xina. Bil-Inglis edha rest in peace. Mela, strif fil-paċi. Għalli morru għal-kas.
Mela, L-MFA ħarġet Reklam fejn talbet li l-ġurnalisti fejn talbet li jkun hemm fotografi fotografi li jmorru ehm, bil-volontarjat. Ir tajjeb ngħid li jiena ma nafx jekk jafx Bjorn, imma jiena in-nies li jżommulu jdejh batuli din, din il, dan l-advertalili, għallu li għarissa fit spiċajna. U jiena ovvjament qbadtu ma qbiltx wara li ddiskutejt ma' ħafna mill-ġurnalisti kollegi, rajna li din mhijiex etika u ddeċidejt li noħroġ l-opinjoni tiegħi. Kemm hu fil-fatt kienet opinjoni tant tajba li anke l-Istitut Ġurnaliżmu Malti attakka l-kwistjoni ta' l-advert li ħarġet l-MFA. Agħar minn hekk. Agħar minn hekk. U jien hawnhekk li naffaxxina ruħi. Wara li nħoloq dan la kollu, dan la koll, li nerġa' ngħid, aħna bħala ġurnalisti kellna raġun u jekk terġa' ssir, jien l-ewwel wieħed u l-ġurnalisti sħabi, l-istess ser nerġgħu nagħmlu. Biss li jaffaxxinani jiena, meta ġie mistoqsi waqt il-podcast, isma', Imma kemm hemm ġurnalisti hawn, fotografi li japplikaw? Dan mhux qed insemmilek sentejn wara dan. Ħmistax wara da kollu! Wara da kollu. Ma nafx, m'għandix l-istatistika hawnhekk quddiemi. Mela inti għandek każ li ħammarlek wiċċek, ħammar wiċċ l-MFA, iddeludejt lill-fotografi u ddeludejt lill-ġurnalisti, qed nistaqsik l-iktar domanda kruċjali, isma', Meta inti qed tgħid tinsiex, dawn ammettew li dak kien wieħed żbaljat, li dak l-advert kien wieħed żbaljat, ma kienx impoġġi in the proper wording, tajjeb? Imma meta mbagħad qed tistaqsik kemm applikaw? Ma tafx.
Ma nafx ta' bħalissa, m'għandix l-istatistika quddiemi. Tgħid ħadd, tgħid ħadd, ma nafx.
Imma jien li kieku ġejt hawnhekk u kont bil-kontra, kont ngħidlek isma' Buz, jien għandi Fl-ewwel sena li ħriġniha kellna ħmistax, fit-tieni sena kellna għoxrin, fit-tielet sena kellna tletin, fir-raba' sena, s'issa diġà għandna ħmistax oħra qed nistennew iżjed. U taf x'hix? Minnhom. Bħalma għamlet l-MPL.
U taf x'hix? Kulħadd gerger fuq Espa.
Mornieh tajjeb. U taf x'hix? Minnhom dawn qegħdin nitfgħuhom fis-soċjetà tal-ġurnaliżmu jew tal-fotografija li min ġie u qagħad fil-pitch tal-MFA u f'dawn il-first, is-second u t-third jieħdu ritratti, illum għandna minnhom li qegħdin fl-Għaqda Ġurnalisti.

ġiri ġejt qed tinsib PBS fuq l-istazzjon nazzjonali. Mhm. Tajjeb? Bla dubju li eh, l-MFA u l-PBS hemm ċertu ehm, jiftehmu bejnietom għaddej fi biex jollu l-futbol Malti, l-MFA, ehm, pero l-MPL mandiġ taqsam mal-MPS, għamal PBS, tajjeb, Inti ġieli? Kif, kif jippruvaw iwaqqfuk l-MFA? Jew jagħlqulek ftit ħalqek? Ġieli jippruvaw? U kif jagħmluha? Billi jgħedduk, għax ma jistgħux ineħħuk, però jgħeddu, jistgħu forsi joħdulek il-pass biex ma tidħolx il-ground? Naħseb jistgħu. Għalkemm jaqgħu għaċ-ċajt, u kieku l-għaqda ġurnalisti għandha tisplodi fuqha, Però jistgħu. Fiżikament jistgħu. Jgħidulek, jghedduk li jgħidu ta' fuqek, jirrapurtawk li ta' fuqek biex iwaqqfek hu. Ġieli x'għaddi. Bus, ħa nibda mill-. U ta' fuqek.
Nkunu issa skjetti. Ta' fuq hekk, fil-PBS tal-isports min hu Peter Kossaj?
Il-kap, kulħadd fuqija għax jiena tinsiex jiena part-timer. Imma meta jgħidulek il-boss, il-boss tal-isport, il-boss tal-isport huwa Peter Kossaj.
Il-kap tal-, jiġifieri dawn jirrapurtawk lil Peter Kossaj, ġieli ġie jkellmek biex twaqqaf, biex tieqaf, ġieli ġie, kontra l-MFA?
Ġieli ġie jkellimni Peter Kossaj bosta drabi biex jgħidli isma', imbaxxi it-ton jew inkella biex ma nagħmilx dawk l-affarijiet li. U inti smajt minnu? Le, qatt.
U ħalliek hekk? Eh, u bat kienu jajtu li l-bordu. Id nitla spiega għoddim il-bord. U tibqa sejjer.
Ija. Saħħa. Li m'għandix is-saħħa jien nemmen li dak huwa ġurnalizmu ħieles. Dak huwa ġurnalizmu li għandu. Mira. Dak huwa ġurnalizmu ġus. Bus, m'għandekx tammirani jien ma fini xejn x'tammira bus. X'fini x'tagħmel? Dak huwa l-ġurnaliżmu li qed nagħmel jiena, Buz. Imma Peter Kossaj għax jaqbel ma jaqbilx miegħek jew għax. Peter Kossaj huwa l-obbligu tiegħu, Peter Kossaj huwa l-obbliga tiegħu. Huwa tagħtuh id-drittijiet kollha l-PBS. Peter Kossaj huwa l-kap tat-taqsima sport u huwa l-obbligu, id-dritt kruċjali tiegħu li jekk jara li hemm xi ħaġa ħażina, lili iwaqqafni jew jiġbidli l-attenzjoni. Dejjem hekk kien, dejjem hekk għamel, huwa xogħlu. Allez ma jagħmilhiex? Biss, jien jekk ikolli l-provi bħalma dejjem kelli, il-provi bħalma dejjem kelli, meta jiena tkellimt fuq tat-tobba kelli l-provi, x'għamlu? L-MPL daħlet it-tobba, ħadet over hi u daħlet it-tobba. Eh, qalulek Meta kien ħa ngħidlek, meta kien hemm it-tabella t-tinda qiegħda tagħmel l-ilma, ingħalaq is-sajt kollu ta' fejn kien hemm qed jagħmel l-ilma, ingħalqet il-kamra tal-ġurnalisti, ingħalqet il-kamra tal-ġurnalisti, l-ilma kien nieżel Bir sħiħ, xmara għaddejja minn ġod-dawl. B'sogru li ġurnalist imur jixgħal il-plakka, li aħna mmorru nqabbdu l-laptops u mmorru nqabbdu l-mobiles hemmhekk, jew saħansitra jkollna l-affarijiet tagħna tqabbdu, tkun għadha kif għamlet ġurnata qabel, u minn hemmhekk kienu jixbruh mir-Rabat. Mir-Rabat kienu jixbruh. Ingħalaq kull m'hemm. Tranġat, proset lill-MFA għax illum m'għadhiex tagħmel ilma. X'għamilna? Antiċipajna. Għax Alla jbierek kull meta nikkritikahom, dejjem nantiċipahom. Meta għedtilhom isma', għax hemm it-tinda, ejwa kienet fil-pjanijiet li nagħmluha fix-xitwa ta', imma kritikajtna u antiċipajtna. Allura għamilniha antiċipajniha. Bħalma ġara issa tat-tfal. Tat-tfal. Tat-tfal dan huwa skandlu, Buz. Dan huwa skandlu minn rasu sa saqajh. Wara li jien qed nitkellem, inti trid tara, toqgħodx tara l-kustjoni ta' meta jiena ftaħt il-każ ta'. Ta' tfal li mi. Ta' tfal ta'. Jien naf li mi.
Tal-youths, tal-youths li inti li int għandek nies. Spanja u jarana, ma jkunx jaf. Tal-youths li inti għandek nies fi ħdan il-klabbs, fi ħdan in-nurseries qegħdin jinnegozjaw tfal. Trid tara l-arroganza, trid tara l-messaġġi, trid tara t-tfal. Jien rajtu fuq il-programm tiegħek. Adel, Doktor Adel Muscat, mhux Andrew Monseigneur, ta'. Doktor Adel Muscat li tistudja dawn l-affarijiet mir-rason sa saqajhom, tgħidlek li din hija xi ħaġa xokkanti, xokkanti, ħarġet rapport xokkanti fejn għandek tfal li jispiċċaw suicidal, fejn għandek tfal li jiġu abbużati mentalment, fejn għandek tfal li għax dawn M'għandhomx minn fejn iħallsu, li mhux sipost, li mhux sipost! Qed jitolbuhom mitejn ewro, elf ewro, tlett elef ewro biex iċċaqlaq tifla minn nursery għal oħra. Tifla ta' tlettax-il sena, abbuż ta'! Qed jitolbuhom tlett elef ewro biex iċċaqalquhom minn nursery għal oħra ta'! Dawn huma xokkanti ta'! U di waqfet issa?
L-abbuż xorta jkun għadu għaddej. Minn ta'? Joqogħdu daqsxejn attenti. Sakemm naqbadu. Li jmiss, li jmiss. Jien ħa nibda nsemmi bl-ismijiet. Ħa nsemmi l-clubs u ħa nsemmi bl-ismijiet. Just biex ngħidlek, jiena l-programm ma kontx se nagħmlu l-kampjonat. Ma ridtx nagħmlu, ridt nieqaf darba għal dejjem għax ma kienx assolutament, kont qed niġi f'gatt. Ma kontx qed nitħalla nagħmel dak li vera rrid nagħmel. Kont kull darba qed niġi ehm, imwiddeb għal dawk l-affarijiet, although li għandi l-verità. Allura, iddeċidejt li nieqaf. Irrid ngħid, li grazzi għal Charlie Dalli u grazzi għal Keith Ketkuti poġġejt bilqiegħda magħhom, iddeċidejna li Keith Ketkuti li huwa s-CEO kif ukoll is-COO tal-PBS, tlabt li jkun hemm iżjed għajnuna, tlabt li jkun hemm iżjed libertà, ovvjament bil-kundizzjoni li tkun waħda veritiera, Jien, bħal dejjem dejjem kont responsabbli għal dak li ngħid u għal dak li nagħmel u jidher li wasalna fi qbil u l-kampjonat ser jibda, jekk mhux sejjer żbaljat, fid-29 ta' Settembru u ser inkun qed nerġa' nippreżentah. Nawguralek. Napprezza. U ser ikun wieħed iktar liberu, ser ikun qed wieħed iżjed dirett, il-kritika ser tkun iktar waħda diretta, il-kritika ser tibqa' hemm, ser ikun hemm it-tajjeb, u l-ħażin, dak li huwa l-ġurnaliżmu. Biss nerġa' ngħidlek, inti saqsejtni. Naqbel jissemmew l-ismijiet, eh? Inti saqsejtni biċċa xogħol kruċjali. Kien hemm min irringrazzjak? Il-ġenituri rringrazzjawni tat-tfal. Biżżejjed.
Kieku rringrazzjatni, kieku ma rringrazzjani ħadd, jiena wkoll kien ikun, jien mhux qiegħed nagħmel xi Le, imma tħossok li qed nagħmel xi ħaġa tajba. Li rringrazzjawk il-ġenituri. Jien mhux qiegħed nagħmel il-ġurnaliżmu Biex insib li xi ħadd jiġi jtaptabli fuq dari, jien għandi triq għall-ġurnaliżmu. Bjorn Vassallo qal biċċa xogħol. Qal jiena għandi aġenda wara dak li ħarġet l-MFA. Inti. Jien. Ma semmix b'ismi. Ma semminix b'ismi. Imma ovvjament li kien qed jgħid għalija. Jien wara dak li qatt hemm aġenda warah. Iva, hemm aġenda wara. Jien, nagħmel x'nagħmel fil-ġurnaliżmu, dejjem għandi l-istess aġenda. Aġenda għas-sewwa. Aġenda li neqred il-ħażin. U li ħadd u xejn mhu ser iwaqqafni kemm indum nagħmel dax-xogħol. Meta nara li lħaqt dak li jiena għandi nilħaq, li huwa s-sewwa biss fil-ġurnaliżmu, jiena mbagħad naqbad il-bagalja, nagħlaqha, nagħti handover lil dak minn ġieli li se jkun qed jiġi warajja, jekk ituni ċans, u hemmhekk nintefa' fuq purtuna u noqgħod nara għal ta' warajja jagħmel ix-xogħol. Jekk għada tkun il-President tal-Ġurnalisti, ħa tkabbar ix-xewka tiegħek? Le, le, le. Fej? Biex tirranġa iżjed l-affarijiet, ħa jkollok saħħa iżjed, jew il-ġurnalisti sa tqajjimhom kollha Ħalli ma tibqax tinġieled waħdek. Mela. L-uniku oġġett li ser inkun qed nagħmel fost ħafna affarijiet li diġà jafu l-ġurnalisti huwa li nagħti l-importanza lill-ġurnalist. U l-fotografi. U li, li ku, jiena meta qed ngħid fotografi, meta insemmi ġurnalist huwa dak kollha li jaqgħu taħt il-kappell tal-ġurnaliżmu. Il-fotografu jaqa' taħt il-kappell tal-ġurnaliżmu. U dik li ser inkun qed nagħmel. Għax dak huwa l-ħażin. Li aħna insemmu l-ġurnalist anke meta noħorġu l-kart, sempliċement kart. Il-fotografu m'għandux l-unur li fil-kart tiegħu jgħid jiena fotografu. Għax qed nagħtu kulħadd kard l-istess. Kard waħda. Kard unika. Le. Jekk il-ġurnalist huwa ġurnalist għandu jkollu l-kard li huwa ġurnalist. Jekk il-fotografu huwa fotografu għandu l-kard tindirizza li huwa fotografu. Għaliex? Għax dak qed jagħmel dak li ħaqqu. Anvil, wasal iż-żmien li l-ġurnalist ikun ġurnalist u mhux reporter

Marku ta' jgħajjat gowl meta jiskurjaw il-Litwanja. Ah, Mark Attar, sorry. Jgħajjat gowl meta jiskurjaw il-Litwanja u jgħajjat gowl iżjed meta jiskurja Malta, anke meta jkun clubs. Jogħġobni immens. Kien hemm Konrad Sultana l-ewwel darba darba. Ehm, Konrad għal-bidu għed hi bżewġ kelmi twija, bżewġ kelmi. Però għal dak li kien hemm bżonn jgħid. U ma qatx parla jipprova jaqbeż lill-kummentatur, ipar bil-paroli għax kif qed jienu, kif qed jienu, kif qed jien. Tajjeb, Dak kien tajb ukoll. Kien stil ġdid, oġobni għal-bidu hekk, hekk tub tub da malajr, imma mbagħad oġobni. Però bħal kommentaturi hemm oħrajn. Hemm bżonn il-kommentaturi wkoll. Hemm bżonn li inti jekk tkun president ta' laqda ġurnalisti sportivi, ma tibqa' tgħid isma' rridu nagħmlu hekk, il-ġurnalisti rridu ntedlu il-livell Il-livell in-nies araw il-kummentaturi, kulħadd igerger fuqhom. Kulħadd igerger fuqhom.
Bus aħna li se nkunu qegħdin nagħmlu jekk jekk ovvjament jixtiequ l-bidla l-ġurnalisti għax ovvjament hemm min minn komdu kif inhu. Jekk il-ġurnalisti jixtiequ li jkun hemm bidla u jkun hemm forsi inizjattivi ġodda dem ġdid fil-fiħdan laqda, eh, li se nkun qegħdin nagħmlu li se nkun qegħdin niddentifikaw għal dak li kulħadd huwa ir-rol tiegħu. Ma jistax ikun kulħadd jibqa' ġurnalist, ma jistax ikun kulħadd jibqa' fotografu, ma jistax kulħadd jibqa' inti ma jistax tkun fotografu tidħol il-taqali u tmur bil-mobile. Istax. Meta inti għandek ħafna ġurnalisti għaw ħafna fotografi li jinvestu eluf kbar tal-iri. U eluf ta' nafxi, fiex għandil mara fotografi. Eluf kbar tal-iri, jiddedikaw sijat twal

li tiġġieled ħafna kontra l-gvern ikun min ikun, kontra l-awtorità governattiva ħa ngħidlek mhux il-gvern tal-ġurnata, għax jgħin ħafna l-futbol. U ma jgħinx il-lor.
U l-water polo, tajjeb, ħa ngħidu ħifini, mela l-futbol naqalaw 8 mal-Olanda, bħalma minn 25 sen ilu, ta' 8 u kollu natlajna, ma nbidel xejn. U ninsabu lejl qiegħ. Il-waterpolo l-erbatax-il post, it-tmien post jew id-disgħa tal-under 18 ġennew il kulħadd u ma jgħinhomx. L-ebda gvern ma jgħinhom. Le, il-futbol biss, le. Mela, ħalli, ħalli nkun. Inta tiġġiela ta' rijen. Mela, ħankun ċar.
Naf diġa u rejt. Il-water polo u kwalinkwa sport ieħor u għandu għajnuna kbira immens. Kbira immens. Kemm il-gvern, kemm fejn jidħlu awtoritajiet, jiġifieri jekk ikollok issemmi na mod il-MTA, l-Sport Malta. Eħe dik hi. Dawn huma nies li kollha jagħtu. Visit Malta. Visit Malta dawn l-affarijiet. Biss, forsi l-futbol huwa jekk irridu ngħidu l-futbol huwa segwit iktar. Jiena ngħidlek jekk irid jekk trid intik dik l-istatistika fil-water polo, ngħidlek nilaq biża'. Jekk trid dik l-istatistika li m'għandix min jagħmilha. Imma jekk iridu dik l-istatistika jien intihielek fil-waterpolo li kif semmejt, l-attendenzi, dik naqbiżha f'kull logħba jiena. F'kull logħba fil-waterpolo. Allura xi trid mill-Gvern?
Ma rridu xejn, il-Gvern mill-waterpolo ma jrid xejn. Aħna l-unika oġġett huwa li n-nies għadhom mhux qed jagħrfu Imma inti tikkritika li m'hemmx għajnuna biżżejjed. Le, le, le, jien li nikkritika huwa, li nikkritika huwa, li mhux m'hemmx għajnuna mill-awtoritajiet jew mill-gvernijiet, li m'hemmx l-investiment daqs kemm hemm fil-futbol fejn jidħol il-water polo. Imma investiment mhux mill-awtorità governattiva jeżiġi. Le, hekk għalhekk inti inti meta toqgħod tara. Flus, flus. Le, le.
Hemm il-fondi mbagħad, bħalma anke l-MFA għandha mill-UEFA. Illum, illum kważi, illum jekk ikollna ngħidu, meta toqgħod tara l-isforz kbir li jagħmel il-Gvern, huwa kważi l-istess. Meta inti għandek il-pixxini, kważi kulħadd għandu issa, qed jibdew jinbnew. San Ġiljan għadha kif ħadet il-pixxina minn San Ġiljan. Għawdex, isma' minni mur. Mort, mort.
State of the art. State of the art. Ġifieri. Il-Kottonera, jekk tiġi l-Kottonera ġib għajnek wara widnejk meta tara l-pixxina, l-indoor li għandha. Meta toqgħod tara għal dak iż-żminijiet kollha li għandha l-Pixxina Nazzjonali ta' Għruq, dan huwa investiment wieħed wara l-ieħor. Il-pitch tas-Sirens, il-pitch ta' Birżebbuġa. Jien nemmen li l-Gvern, jien nikkritika dejjem li m'għandux jibqa' n-numru wieħed, in-numru wieħed il-futbol bħala sport imma water polo. U bil-fatt. U bil-fatt, aħna ma mhux noqogħdu ngħidu jew inkella il-President tal-ESA ma jmux joqgħod jgħid għax issa daqshekk issa rridu nġibu ħames punti fejn jidħol. Ngħaddu għall-Ewropa, ngħaddu awtomatikament. Imur il-labu fit-tazza tad-water polo ma tantx isegwu fuq television. Dik il-problema.
Frutta review mhux se jsir. Dik il-futbol huwa. Jiena nistieden. Jien nippreferi nara futbol milli voti.
Meta trid ejja, meta trid. Kont immur fi żbin Birżebbuġ meta kien nilgħab home u away. Ara, qed nagħmillek l-ewwel.
Insomma Birżebbuġ ġej.
Qed nagħmillek l-ewwel stedina jien, ħammur jiena u inti flimkien. Kif ikun hemm l-ewwel logħba, kif ikun hemm l-ewwel logħba. U mhux logħba taħraq, tax kollha jkunu jħarqu, jistgħu jilagħbu dawk li jsejħu t-timijiet tal-qiegħ, jew it-timijiet baxxi. Kien taf, inti x'inti tgħid hawn, tgħix hawnx. Lotter Steam li sa sentejn tliet ilu ma kienx jinġabar. Dal-weekend kont. Kien fil-finali.
Kien fil-finali ġvid dik hija da Marsax Law. Lab kontra Marsax Law.
U hawn hu xorta l-jum. Irnexxilhom minn hawn telgħu hawn u qed jiġġieldu għall-kampjonat tal-ewwel diviżjoni. Qed nistiednek bladu l-ewwel partita li se jkun fil water polo jiena u inti se nkunu qegħdin hemmhekk. Niġi, niġi, niġi. Batejja u kellimhom fil-batejja. Batejja vera.
Però jiena Hawnhekk qiegħed hawnhekk biex nikkritika bħal ma tagħmel inti dak li qed jiġri fil-futbol għal ġid. Ħa jitranġaw l-affarijiet ħalli l-futbol Malti jkompli jogħla u aħna li rridu li l-futbol Malti jkompli jikber ejjew bl-attenda sabiħi tara minn fuq it-television, però tara minn hemm mhux komda daqshekk però mbagħad l-atmosfera hija differenti. Busna laqbdi biss.
Aħna qegħdin hemmhekk għax hawn biex inwol. Aħna qegħdin hemmhekk biex nagħmlu kritika kostruttiva, biss l-appell tiegħi huwa għal dak li ser jidħol fil-futbol jew fi kwalinkwa sport biex jagħmel gwadann jew qerq personali, jiena qed nitolbu biex isib hobby ieħor u ma jkun sports. Ekku, jiena nirringrazzja lil Jowħed Malta Premier tal-li tagħti l-opportunità li qed tagħmel minn kollox biex kompli tkabbar il-futbol Malti Illum kellna il-Ħamrun li issa daħlu għall-ewwel darba fil-lig. Fil-fażi tal-.
Fil-fażi tal-lig tal-kompetizzjoni tal-conference. Tal-conference. Li naħseb għax inti m'hemm fih. Le, le, le, le, inkun nemmen. Vera? Kont nemmen li xi darba. Le, le, le, le. Anka bil-Kirkara kont nemmen li kienu jagħmluha jien. Ħadd hemm ċans. Le, le, le. U nemmen li t-timijiet Maltin ħajinbidlu kif inhi s-sitwazzjoni u jien nexxina ma jkunniex il-Ħamrun biss fi żminijiet li ġejjin. Tajjeb, u mek jixtiequ anke ħamrun. Bla dubju, huwa tajjeb għalina. Ekku, nirringrazzjakom kelli x'naqra dak li battuli però nżommu mal darbohra għax Elvin ġurnalist u wkoll ma jafx bħali, ġifieri ridna ieħor. Eh, però Nerġa' nistiednek bla dubju għax anke jekk speċjalment għada nawguralek, nawgura wkoll lil Clinton. Bla dubju.
Li tibqgħu ħbieb dejjem. Dejjem. L-ebda lezzjoni mhux se tifhem ħbiberija. U li għandu programm sabiħ ukoll. Dejjem. Għalkemm jien insegwi żjed tiegħek hija verità minħabba li taqla iżjed. Nkun iżjed dirett. Tgħid il-verità.
Mhux għax Clinton jgħid il-gideb. Però Il-print tinġiri kun iktar għandu stil differenti. Stil differenti. Kull fis-sit tiegħek jerġgħu reġi. Grazzi. Ehm, nirringrazzjakom li segwejtuna, komplu ikbunna, kontru batunna u anka il-min tixtiequ tisimgħu hawnhekk f'dar podcast ħalli aħna dak li tixtiequ intom nagħmluh.